Bwana Yesu asifiwe murega nanya wa umuthi ndirenda guthomera maandiko matathomagwo muno me ibuku-inĩ rĩa Ngai rĩa Zefania ĩmwe nyanjĩrĩrie kamwari ka igĩrĩ ĩrauga atĩrĩrĩ Mwathani ekuuga atĩrĩ, Nĩngũniina indo ciothe gũkũ thĩ, ngũniina andũ othe, nyamũ ciothe, nyoni ciothe, na thamaki ciothe, na nyanange andũ arĩa othe aganu, ngũniina andũ othe gũkũ thĩ, nĩ niĩ mwathani Ngai nguuga. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai angĩkinya atĩ nĩ kũniina indo ciothe, nĩ tondũ nĩ ena, nĩ araigua gũitĩrĩria marakara thĩ. Praise be to the Lord. Na maandĩko magacoka makuga atĩrĩrĩ, na nyanange andũ arĩa othe aganu, ngũnina andũ othe gũkũ thĩ arĩ aganu. Praise be to the Lord. Tũngĩrora thĩ ici waganu harĩa ũkinyĩte, ũ- kũra- maũndũ marĩa marekwo ti maũndũ ma gwĩtigĩra Ngai, nĩ tondũ andũ nĩ makinyire handũ makĩaga gwĩtigĩra Ngai, na nĩkĩo gũthũkire ũguo, nĩkĩo ũũru no gũthiĩ ũrathiĩ wongererekeire handũ ũnyihe, na wathaithi Ngai magĩkira na makĩhingĩra mathi- makĩhingĩra mathaithagĩra thiri-inĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa waumĩra wĩ mũthaithi ngai nĩ atakagwo mũno praise be to the lord koguo ũndũ wa mbere nĩ atĩ thĩ nĩ kwanangwo no ngai nĩ arĩ matigari make nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwathani ekwaria ciugo ici ti atĩ arĩtie tondũ arĩ mũkenu arĩtie nĩ harĩa makinyanĩtie na mũndũ na reke ngwĩre nĩ harĩ maandĩko ma ngai maugaga atĩrĩrĩ atĩ Hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli maagire gũtungatĩra Ngai wa ma, nake Ngai ũcio nĩ amehereire. Na maandĩko mau makauga atĩrĩrĩ, Aisiraeli mangĩetĩkĩrire gũikara na Ngai wa ma, Ngai wa ma ndangĩamehereire. Praise be to the Lord. Matukũ maya nĩ matukũ ma gwetha Ngai wa ma, a genuine God, genuinity God. Nĩ tondũ ngai iria ingĩ ciothe ona iria ciatungatagwo hĩndĩ ĩyo ya Isiraeli, iria ciarĩ cia mĩhianano, ciarĩ o kuona andũ no makuaga kaĩ ngai icio itamateithagia ciarĩ o kuona andũ no manĩka na ma- manangĩkaga nĩ kaĩ ngai icio itamateithagia so that we must serve the true god genuinely nĩgetha ngai ahote gũtũteithia na haha tũkinyĩte ha mwanangĩko nĩ tondũ bũrũri nĩ mwanangĩku andũ nĩ anangĩku ciana nĩ nyanangĩku mawĩra nĩ manangĩku, ona mĩciĩ nĩ mĩanangĩku, nĩgetha haha tũkinyĩte ha mwanangĩko wa Ngai, haha Ngai ara marakara ma Ngai makinyĩte atĩ nĩ ekũraga andũ, atĩ ekũraga kinya thamaki iria ciĩ iria-inĩ, ekũraga kinya nyoni iria ciĩ rĩera-inĩ. Praise be to the Lord. No mũhaka tũcokerere Ngai nĩgetha athare mĩoyo itũ, na twende ciana citũ igaikara wega ona rĩrĩa andũ maingĩ matiga- matagakorwo ho, we must teach them about this God. We must teach them about this genuinity God. Bwana Yesu asifiwe. Amaretwa makwa njĩtagwo Ruthu wa Mamu. Na mũthenya wa ũmũthĩ no nyende tũhoe na tũhoere maũndũ maya marĩ haha nĩ maandĩko ma Ngai me Zefania. Jehova Ngai we watwĩyoneire we mũigua tha. Ngai ũrĩa watũmbire na ndwatũmbĩte ũgatũnina. Ngai ũrĩa wombire ki na nyoni cia rĩera-inĩ no ndũmbĩte ũgacinina Ngai. Marakara maku marĩa wĩkĩtwo nĩ andũ magũkinyagĩrĩria Jehova, ũkahũgũra ũthiũ waku naguo bũrũri ũkagĩa na mwanangĩko. Mĩciĩ ĩkagĩa mĩanangĩko, ona ciana ikanangĩka Ngai. Nĩ tondũ Ngai witũ rĩrĩa aciari makũregire, Wanjirie kũndiru na kĩrĩa wamaheire. E Ngai wa kĩgongona ndagũthaitha, wĩtĩkĩre gũtũrekera meka na mehia maitũ Ngai, na ndũgatwanange mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra gũtũcokia rĩu Ngai witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha nyingĩ, wĩ Ngai mũigua tha na Ngai mwĩki. Nĩ kũrĩ andũ magũbataire Ngai wa Isiraeli? ona no kũrĩ andũ magwetereire handũ ngai nĩ kũrĩ andũ ngai magĩte gwĩka maũndũ nĩ ũndũ waku na no magwetereire mone ũrĩa ũngĩka mwathani na naguo bũrũri ũyũ witũ ngai wa kĩgongona ndaũneana kũrĩ we ngai wa kĩgongona nĩ tondũ nĩ mwanangĩku na ũkanangithia kinya andũ ngai ũkanangithia kinya ciana mwathani ũkanangithia kinya kĩgongona Jehova nĩ tondũ Ngai witũ nĩ twathire kũraihu nawe nawe Ngai ũkĩhana ta watũraihĩrĩria no rĩu Ngai witũ nĩ tũgũbatĩire mũno Ngai witũ bũrũri witũ nĩ ũgũbatĩire mũno Ngai witũ aciari nĩ magũbatĩire mũno Ngai witũ ciana nĩ igũbatĩire mũno Ngai witũ twagũthaitha nĩ tũgũbatĩire mũno Nĩ tondũ Ngai wa kĩgongona hĩndĩ ĩrĩa andũ magathiĩ kũraihu nawe, nawe nĩ ũkamaikara kũraihu. Na rĩrĩa magaikara hakuhĩ nawe Ngai witũ nĩ ũkamaikara hakuhĩ. Nĩ ma Ngai nĩ tũkũraihĩrĩirie mũno mũthamaki mwega. Na nĩkĩo Ngai witũ watũraihĩrĩirie mwathani. Na nĩkĩo mwanangĩko waingĩha ũũ Ngai wa kĩgongona. Ngai wa Isiraeli nĩkĩo gwathũka ũũ Ngai witũ. nĩ tondũ wa andũ atũcoke nawe kũrĩ we ngai wa kĩgongona tũthiaga o tũkũrĩhĩrĩirie nawe ũgaikara o haraihu ũtũcũthĩrĩirie no ngai witũ tondũ nĩ tũbatarĩtio nĩwe ngai witũ mwathani ĩtĩkĩra gũtũhũndũra ngai witũ wĩtĩkĩre gũtũrekera meka na mehia mwathani witũ nĩ tondũ wĩhia nĩguo tũkinyĩtie haha ngai twagũthaitha ũtũiguĩre tha mwathani Ngai witũ tũcokie rĩngĩ, Ngai witũ tũiguĩre tha, mwathani tũteithie, tũteithĩrie ciana Ngai, tũteithĩrie bũrũri mwathani, tũteithĩrie kinya mawĩra Ngai, ona arĩa mena mĩciĩ tũmateithĩrie Ngai, ririkana kinya ministry Ngai, na ũririkane kĩgongona gĩaku. Mwathani, nĩ tũgũbataire. Jehovah, we need you God. In Jesus mighty name I pray. Ndahana ndahoera mwĩroreri wakwa, ĩtĩkĩra kũmĩiguĩra tha na kũmacokia rĩngĩ.